angel and her boyfriend wey dem dey call suma dem don um police don harass dem for road so of recent we finish valantine celebration for people wey actually do the valantine and a lot of our um faves dem don come out come show us how dem take celebrate their valantine one of dem na yvonne for wetin we remember yvonne travel all the way from nigeria to go celebrate val with her guy for south africa her boyfriend wey dem call juicy j and a lot of people even though say some people dey happy about the thing there are still some bitter people wey be say dey jealous say juicy j dey spend money for the girl so for there um as dem dey do their celebration e come turn out sey the girl come jam um armed robber for road for that side so instead of people to empathize or sympathize with the girl some of dem come out dey drag her say na she cause am after all she dey share her location anywhere wey be sey she dey go according to dem di um south africa pipo fans wey be say dey dia dem dey blame di nigerians tok say na nigeria fans na nigeria pipo na im wele di girl for road tiff her belongings so make we just um see di comment wey be say dem drop afta di girl come out come make dis announce to di first pesin hear say normally south africa na ghetto sorry dear di anoda pesin come say na pretoria she dey becos na dat side worse for south africa anoda one dis na comment wey really shock me di pesin say you tink they are happy Juicy left dem for you Yvonne they are burning seeing how you are chopping their son money no be small thing. I no see I no see a reason why person go dey angry say e dey spend for a babe. There are a lot of African countries, people not not just Africa, a lot of people for different countries dey marry different tribe, different color, different race. And not say all of us na one. At the end of the day, na still the same God all of us dey serve. So make everybody just calm down. So the next person come say you you go xxxay go dey flaunt plenty pictures na ole people full there thank God you are safe the people there are crazy I notice um the way Yvonne just dey share her location up and down dey snap so so picture no be say e dey bad to snap picture o but if you are snapping picture and you dey video yourself why must you put your location there why um you no fit hide dat location of a thing so another person come come come say come tag am come say go back to your country please stop draining Juicy J blood yet you have chains of boyfriend in Nigeria believe me when I say if Yvonne get chains of boyfriend for this our country na we go drag am na we go cause her pass because for this our country if you do if you do well we go applaud you if you F up no matter who you be we go still drag you so na so e just be for Nigeria so make una no think am. if you go check the comment section the the amount of people wey even worry about the girl say ah hope you are okay o i we see your leg o you injure for the leg o sorry o you go see say the people wey even tell her sorry even dey smaller than people wey be say dey vex for her say she dey um chop juicy j money if she no chop her boyfriend money na your money she go chop no be small thing Well I hope Yvonne is safe and she don learn from this experience anytime wey be say she not just going to South Africa anywhere wey be say she go I no believe to say e dey sensible enough to just dey share your location up and down be careful. Onto Angel matter today Angel and her boyfriend wey be say dem dey call Soma dey comot dey go outing as we all know dis di valantines like na angel and suma na im get am because with di way two of dem dey do lovey lovey dey post different picture dey go chop for inside house chop for inside bathroom chop for restaurant dey just dey happy for their first valantine dey really celebrate am as if na di na di best valantine wey be sey dey get so a lot of people come dey come out um dey happy for them their fans were so happy to see two of them spending their ve- first valentine together all of a sudden they come comot um earlier today e come turn out say they meet police for road the story never really clear because when angel go live me i no fit meet up to follow her for the live um so but the one but the um for her instagram story wey be say she post she come dey try to explain talk say

and the thing na the girl just explain for the stuff and she come even talk say na according to her she say na harassment the thing wey be say dey even funny me na the fact say nigerians a lot of people not just nigerians a lot of fans instead of them to um, put humanity first they dey bash the girl i never see western ship people go put township first before worrying about their fellow human being. Somebody injure dey tell una talk say see wetin happen to me. Instead of people to empathize with her say hey babe sorry o hope you are okay o no o dem dey talk say na she too dey waka say Angel too dey waka she no dey stay one place na im make police go harass am. E can be clear victim but you go around making the making it seem like Angel sef she too dey waka dey stay one place you are mad na one place you go feed her.

harassment dey exist so di earlier everybody realize dat di better well from di story wey be sey I dey hear sha dem don involve lawyer, Angel don involve her lawyer all those type of things so I make una stay glued to dis space because as di thing dey come up I go dey give una di gist so unto um alex matter alex do her birthday wish day for year happy birthday to her in arrears and na very very very very few of her colleague from the big brother naija all stars na even wish her happy birthday very few o um so but na tall at all na im bad pass so um one of the people wey be say gift her um something very tangible na adekunle adekunle got her a golden

Are you are you crazy? Jesus Christ! You made me a paper watch. So as you dey see the watch, for my eye, the watch na good. I no know the color wey you see for your eye, but for my eye, the watch na good if person even tell me to say alex and adekunle go eventually settle their scores come become friends the thing really dey shocking to me because as we all know alex na one person wey be say shade adekunle to the very last she was always insulting him because of venita uh-huh. the same way wey be say she dey insult um, adekunle because of venita she too dey insult pere for her own this thing so i no believe to say two of them go eventually